Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студиядә Гөлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Шәһәрнең уңышлары һәм якын киләчәккә бурычлар Түбән Кама администрациясендә хезмәт атнасын эшлекле дүшәмбедән башладылар. Каршы як полосага чыкканчы уйлан. Профилактик чара ун көнлеге оештырыла. Фәнне сайларга һәм документлар алып килергә. Беренче февральдә БДИ тапшыруга гаризалар кабул итү тәмамлана. Теләкләр кабул ителә торган көн. Православие динен тотучылар иң зур бәйрәмнәренең берсе Качманыны билгеләп үтә. Буыннар мирасы. Түбән Кама керәшеннәре Нардуганны зурлап каршылый. Шәһәр администрациясендә хезмәт атнасын эшлекле дүшәмбе киңәшмәсеннән башладылар. Анда Түбән Кама мэры Радмир Беляев узган атнага йомгак ясап, алдагы планнар белән уртаклашты. Җитәкчеләр алдында район башлыгының авыл хуҗалыгы, мәсьәләләре буенча киңәшчесе Альфред Нигъмәтҗанов та чыгыш ясады. Ул башкарылган эшләр һәм агымдагы елга куелган төп бурычлар турында сөйләде. Теманың дәвамы, алдагы материалда.
Түбән Кама районы һәрчак үсештә, дип үз чыгышын башлады Альфред Нигъмәтҗанов. 2025 нче елда башкарылган эшләр бихисап. Прость авылында мәктәп капиталь ремонтланды, Красный Ключ бистәсендә балалар бакчасы яңартылды. Бөек Җиңүнең 80 еллыгы кысаларында ветераннарга һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларга багышланган 34 һәйкәл тәртипкә китерелде һәм сигез мемориал төзелде. Халыктан килеп ирешкән бик күп сораулар үзара салым программасы нәтиҗәсендә хәл ителде.
Әлеге программа Түбән Камда унбер ел дәвамында тормышка ашырыла, халык арасында кызыксыну елдан-ел арта. Чөнки алар аның нәтиҗәләрен үз күзләре белән күрәләр. Юллар ремонтланна, һәйкәлләр яңартыла, яктырту баганалары урнаштырыла, балалар өчен уен мәйданчыклары барлыкка килә, дип белдерде Альфред Нигъмәтҗанов. Алдагы планнар да зурдан, мисал өчен, быел күп балалы гаиләләргә бирелгән территорияләрне үстерүгә һәм аларда юллар төзүгә 300 миллион сумга якын акча бүлеп бирергә планаштыралар.
Многодетным, где будет вот вся эта три с половиной километра уже мы планируем уложиться, так сказать, за огромное спасибо вам за это. Хәзер төп бурыч, урамнарны кардан җыештыру. Көннәр салкын торганда, юлларны бордюрларга кадәр чистартырга кирәк, дигән бурыч куйды Радмир Беляев. Түбән Кама мэры люкларның торышына да игътибар итергә кушты. Ачык яки капкачлары булмаганнары шәһәрдәшләрнең тормышына куркыныч тудырырга мөмкин, дип өстәде җитәкче. Альбина Вәлиева, Алмаз Кашаев, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Кар җыю техникасының сыйфатлы эшләвен тәэмин итү өчен автомобиль хуҗаларына машиналарын йорт янында калдырмауны сорыйлар. Түбән Кама администрациясе алдагы ике көнгә квартал эчендәге территорияләрдә эш графигын бастырды. Махсус техника егерме нче-егерме беренче гыйнвар көннәрендә Бызов урамын җыештырачак. Төгәл адресы экранда күрсәтелгән, эшләр иртәнге сигездән башлана. Автомобиль хуҗаларыннан әлеге участокларда машина йөрү юлын азат итүләрен сорыйлар. Төзекләндерү өлкәсендәге яңалыклар күчемсез милек хуҗаларын 50 метр радиустагы территорияне дә карап торырга мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Мондый тәкъдимне халык тыңлауларында Түбән Кама муниципаль районы Советының хокук бүлеге башлыгы тәкъдим итте. Башка тәкъдимнәр арасында, велосипед юлларын яктырту, индивидуаль мобильлек чаралары өчен парковкаларны җиһазлау, биналарның фасадларын архитектур яктырту белән тәэмин итү, йорт аркаларында, газоннарда, парковкаларда, балалар һәм спорт майданчыкларында киосклар урнаштыруны тыю. Шулай ук бакчачылык ширкәтләреннән каты коммуналь калдыклар өчен санкцияләнгән мәйданчыкларны төзекләндерүне таләп итәргә мөмкиннәр. Үзгәрешләрнең йомгаклау проекты депутатлар каравына шәһәр Советының якындагы сессиясендә чыгарылачак. Түбән Кама районында каршы як хәрәкәт полосасына чыгуны контрольдә тоту көчәйтелгән. Сәбәбе аварияләр статистикасы. Узган ел узып китү тыелган билгесе гамәлдә булган зонада биш юл-транспорт хәләкәте теркәлгән, аларда бер кеше хәләк булган. Каршы як полосага чыгу фаҗигагә китерергә мөмкин, ди инспекторлар. 2025 нче елда Татарстанда юл-транспорт һәлакәтләренең дүрттән бер өлешеннән артыгы нәкъ менә шул сәбәпле килеп чыккан. Республикада 241 юл-транспорт һәлакәте теркәлгән, нәтиҗәдә 92 кешенең гомере өзелгән. Бердәм дәүләт имтиханында катнашу өчен көллият студентларыннан һәм узган елларны тәмамлаучылардан гаризалар кабул итү дәвам итә. Документларны тапшыруны беренче февральдән дә калдырмаска киңәш итәләр. Үткән елларны тәмамлаучыларга паспорт, СНИЛС, урта гомуми белем бирү турында аттестат кирәк. Көллият укучыларына, Паспорт, СНИЛС һәм белем бирү оешмасының рәсми бланкында өйрәнелгән фәннәр исемлеге, сәгатьләр саны, билгеләр, директор имзасы һәм учреждение мөһре белән белешмә. Гаризалар мәгариф идарәсе бинасында, Актүбә урамындагы Алтынчы йорт адресы буенча урнашкан 508 нче кабинетта эш көннәрендә иртәнге сигездән унҗиде сәгатькә кадәр кабул ителә. Барлык сораулар буенча кайнар линиягә мөрәҗәгать итәргә була.

Дистәләгән Түбән Камылы качманы бәйрәмендә салкын суга чумды. Православие динен тотучылар белдерүенчә, ул тәнгә сихәт көч бирә. Шулай ук теләкләр дә кабул ителә дигән ышаныч бар. Быел да йоланы үтәргә теләүчеләр күп була. Тик коену һәркем өчен дә мәҗбүри түгел, бит-кулларны юу да җитә, ди дин әһелләре. Бәйрәм көнне зур шифага ия булган суны алырга теләүчеләр дә күп була. Чиркәү вәкилләре белдерүенчә, аның саклану вакыты бер ел чамасы. Түбән Кама районында коенулар сигез урында оештырылды. Бу көнне шәһәр һәм район чиркәүләрендә гыйбадәт кылу чаралары үтте. Буыннан буынга күчеп килүче мирас. Түбән Кама керәшеннәре Нордуганны зурлап билгеләп үттеләр. Риваятьләргә караганда, аны элек-электән Раштуадан соң Качмануга кадәр уздырганнар. Бәйрәмдә катнашучылар җырлар сузып, уен-көлке, такмаклар әйтешеп, кунактан кунакка йөрешкәннәр. Төп шарт, йорт хуҗалары нордуганчыларның йөзләрен танымаска тиеш,

Керәшен җыруларын сузып, нардуганчылар кунактан кунакка йөриләр. Киенеп, ясанып йөрүчеләрне нәкъ менә шулай дип атыйлар. Аю, кәҗә, куян, араларында хәтта чегән образын сайлаучылар да бар. Йорт хуҗабикәсе Валентина Носкова бәйрәмдә катнашучыларны зурлап каршы ала, мул табын корган.

Шау-шу төркеме Зинаида Храмова ишегендә шакый. Ул Красный ключ бистәсенең мөхтәрәм керәшен әбие. Әлеге бәйрәмне бер ел да калдырганым юк. Яшь чакта без дә нардуганчылар белән йөри идек, дип искә ала 82 яшьлек шәһәрдәш. Нардуган бәйрәме без бәләкәй чактан бирле инде ул. Без гел шунда, без дә бәләкәй чагында укыганда да йөри идек кешеләргә кереп инде. И олылар да киләләр инде безгә керәләре. Бик күңелле. Шуны гына телим инде, җылылар тыныч булсын берүк. Бөтен кешегә тазалыкны бирсен Ходай. И киткән кешеләр барысы әйләнеп кайтсыннар. Хәзерге заманда шәһәр җирендә бит инде ишекләр бикле, күрше күрше белән аралашмый. Ә монда ишекләр ачык, җырлап-биеп каршы алдылар, өстәлләр әзерләгәннәр, Менә бик күңелле, бик аралашу, чын. Алар хәзер дә җырлыйлар аны.
Нордуган Түбән Кама керәшеннәре арасында аеруча популяр. Башчишмә, Сүрәкә ансамбльләре бәйрәмне ел да шулай зурлап үткәрәләр. Быел аларга Җиз кыңгырау яшьләр фольклор ансамбле дә кушылды. Нардуган кергән өйгә шулай нардуган җырлары җырланса, ул хуҗалыкта мул маллары була торган булган, маллар ниләре, тавык-чебешләре өен итеп, күп иттереп то нитә торган булган, үрчи торган булган. Шуңа күрә бөтенесе нардуганны көтеп торганнар. Өстәлләрен әзерләп торганнар. Без инде хәзерге заманада да шулай, шул керәшен обычаен безгә әти-әниләрдән калган ныйны кайтарып балаларга өйрәтергә телибез. Нардуганчылар йорт хуҗаларына гына түгел, урамда очраган машина йөртүчеләргә дә Яңа елда муллык, иминлек, бәхет теләделәр. Альбина Вәлиева, Булат Зиһаншин, НТР яңалыклары.